Yn ddiweddar, fe ddechreuodd y lle ymgyrch i weld pa mor dda mae pobl ifanc Cymru yn gallu dal eu peint. Roedd yna ddipyn go lew ar rheini yn honi bod nhw rel beer monsters bach, ond be di esgus ein cystadleuwyr ni heno?
Dwi'n eitha da yn dal meint, weithiau gael beint da, weithiau gael beint gwan, a mae hynna wir o bod dim. O'n i weddus mwyn ei waith, eisiau fita cyn o di syl, a wedyn nath y roger rei shot o fodca, so eisiau yfad hynna, a eisiau chwtio fan ôl i fyny, a o'n beint cyfa chwd.
Dwi reit da yn yy dal fy meints dwi me'wl. Dwi 'di dechra dallt i ŵan bod munud dwi'n cyrradd certain stage i slofi lawr, gellu ga'l peint bach o ddŵr bach slei in between a petha fel 'a. Dwi'm yn foi am brecwast so dwi 'di penderfynu peidio fiso bore 'ma, i jyst i cadw digon o le i'r cwrw.
Fi di boi gweran dal beint a ddim ost ag oni bai am hynna a swn i rei pres eni wan na fi sy'n mynd i gyrra iddo. Na gobeithio na dim yr yy one shot a minute peth na da ni'n mynd i gor'o' neud achos dwi di clywed bo' honna efo disastrous endings ond os ma' rwbath i neud efo jyst yfad peint dwi me'wl ma' di cachu ar aled heddiw. Dydi'r dasg ddim yn golygu clecio o gwbl, fel ddaeth yr hogia i ddallt tro dwytha. Ah! Bastard!
Ffwc off! Yr adeg honno mi gafon nhw eu cledu ar gwrs peintbol wrth dria dalu peint. Felly, be' sy'n eu disgwl nhw tro 'ma? Yn ffres ar ôl cinio ac mae'r hogia wedi cael eu dympio yma yng Nghanolfan Sgïo Llandudno. Ond, ydyn nhw'n ofni'r gwaetha ar ôl cael y sypreis yn gynharach yn y dydd? Yn y sialens dwytha gathon ni'n cleisio big time. Wedyn nes fi ddod i fama wan dwi'n dechra poeni bod yr un peth mynd i ddigwydd eto. O wel cedi wan yym. Ma' o fatha lle ice sgeitio ond ma' 'na wbath fatha bumping cars yn fan'na so could be anything. Dwi'n gweddio i Dduw na dim sgïo 'da fi 'de achos dwi'm 'di erioed 'di neu' hynna a dwi'm yn ffansïo cychwyn heddiw. Nac Iwan, dim sgïo yn hollol, ond ma'r sialens nesa yn ymwneud efo bod ar y piste.
O'n i'n me'wl 'sa hwn yn defnydd gwannol 'de?
Ia.
'Sa hwnna'n brifo' 'sych chdi'n disgyn arno fo. Na, dim eira i weld yn nunllan fama, ond i lawr y llethr â nhw er mwyn cyfarfod Casey ac i glywed mwy am y gamp snow tubing. Okay, so we're going to choose ourselves a rubber ring each. And what, what we want to make sure is we keep the black handle inside the ring with us. We keep our bottom in the hole, then we keep our legs up. I'll give you a push down. Now when you get to the bottom, we just want to grab our ring and come back up. Bobl bach, Casey. Mae'r hogia wedi cael ei briffio, a rwan cyfle i gael ymarfer sydyn cyn ystyn am y gwydra peint Edrach yn hawdd, beth bynnag. Ond dwi'n meddwl allan o'n

Rhaid bod 'na wbath arall i fewn i hyn ie? Oes? Dwi'm yn gwbo.
Wan mae'n dechra.
Mae o 'di dechra ama bod y lle yn cuddiad rwbath. Rhag ei gwili iddo. Ond Iwan ydi'r cynta yn y tiwb. Ac amsar i ollwng y bombshell. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod ry hawdd ffor arall de. Y challenge tro 'ma ydi Gario hwn all the way i gwilod heb golli fo ond do'n i'm yn ga'l iwsio dwylo ni, do'n i'n gor'o' gafal yn yr ochre so crotch grab job 'di hon yn mynd i fod ia? So trio ga'l honna i fewn yn fan 'na. Dwi'm 'di dod â trowsus sbêr efo fi ond dwi 'di neud petha gwaeth yn y man blaen eniwe so 'dan ni'n iawn dwi me'wl. You gonna enjoy this now aren't you?
I ffwrdd â ni ta! A dechrau stormus! A mae'n edrych fel bod yna storm yn digwydd yng nghanol y gwydr na ar hyn o bryd. Aled Bwdan cadw llygad Barcud ar ei ffrind. Godd ar eraill y rownd ddwytha, felly mi fydd rhaid Iwan fod ar ei gêm heddiw. Oedd hyn yn edrych yn hawdd i ddechrau, ond da ni'n cael gweld yn union pa mor anodd ydy'r sialens. A dyna ni!
Nes i'm bach o mishap ar y ffordd lawr o hwnna, ond ma' 'na dal rhan fwya o nw dal yno fo, so dwi'n apus efo hynna. Jyst cadw fo rwng fy nghoesau a cadw fo mor llonydd o'n i'n gallu a gwasgu. Pan nath y boi 'na sbi- nath y boi nath o roi pŵer arno fi tro 'ma do. Nath o'm neu' hynna tro dwytha. Ti 'di arfar ca'l petha rownd dy goesau do? Dwi 'di arfar ga'l pŵer efo fo do.
Nesa yn y ring, Aled! O'n i'n gweld Iwan do lawr o'n i'm yn gweld dim byd so o'n i'm ond a cong oedd e so ond yym oedd gynno fo beint oedd o'n mynd i bidlan yn fama.
Ond ma' hwn wedi meddwl am dactig gwahanol i weithio yn erbyn y bumps. Ceg amdani ie. Dyna ma' ceg y dda ie? Dyna ma' peint y dda. So.
Iddi. Ydach chdi ci i wasgu fi eto? Dydy Aled dim yn cael defnyddio ei ddwylo i ddal i beint o gwbl. Mae Casey i weld yn awyddus iawn i'w sbinio fo lawr y llethr na. A a dwi ddim yn coelio be dwi newydd weld. Sbiwch ar hyn eto. Dwi'n siŵr bydd yr hogyn o Lanrug wedi hen arfer gwisgo ei beint, ond does na'm hogan ar gyfyl y lle i'w beio hi heddiw. Yr ymdrech Salah eto!
O, ffycin hel. O'n i'n gwybod fy hynna'n digwydd jyst o'n i'n dal trwy neud o. Gynna chdi ddim top o gwbl i wisgo yn? Na. O. Things you do for money.
Pres? Pa bres? Aled wedi cam ddallt mwy nag un peth heddiw yn amlwg. Iwan efo ymdrech arbennig, mond yn colli 75 millilitr, ale dim cweit gystal am ddal i beint tro yma. Felly, crots Iwan yn llawer mwy effeithiol na ceg ei ffrind, ond ydy o wedi gwneud digon i orffen ar frig y tabl?